Фынддӕсӕм сӕр Мах, тыхджынтӕ, хъуамӕ ӕнӕбонтимӕ хӕссӕм уыдонӕн сӕ лӕмӕгъдзинӕдты уаргъ ӕмӕ нӕхи зӕрдӕ ма ӕлхӕнӕм. Алчидӕр нӕ хъуамӕ ӕлхӕна хионы зӕрдӕ, хорзӕх ын цы хӕссы ӕмӕ йын йӕ уырнындзинад цы фидар кӕны, уымӕй. Уымӕн ӕмӕ Чырысти дӕр йӕхи зӕрдӕ не лхӕдта, уымӕ гӕсгӕ афтӕ зӕгъы Сыгъдӕг Фыст: Дӕу чи ӕлгъыста, уыдон ӕлгъыстытӕ ӕрцыдысты мӕныл. Сыгъдӕг фыст цыдӕриддӕр зӕгъы, уый ныффыстӕуыд махӕн зондамонынӕн, цӕмӕй фӕразон уӕвыны, стӕй Сыгъдӕг Фыст цы ныфс дӕтты, уый фӕрцы махӕн уа зӕрдӕдарӕн. Фӕразондзинад ӕмӕ ныфс чи дӕтты, уыцы Хуыцау уын раттӕд, цӕмӕй сымах, Йесо Чырыстийы фӕзмгӕйӕ, уат ӕмзонд, ӕмзӕрдӕйӕ ӕмӕ ӕмдзӕхӕй стауат нӕ Хицау Йесо Чырыстийы Хуыцауы ӕмӕ Фыды. Чырысти сымахыл куыд зӕрдиаг у, афтӕ зӕрдиаг ут кӕрӕдзийыл Хуыцауы кадӕн. Зӕгъын уын, Хуыцау йӕ дзырд кӕй нӕ сайы, уый равдисыны тыххӕй Чырысти сунӕтгӕндтӕн сси кусӕг, цӕмӕй сӕххӕст кӕна, Хуыцау уыдоны рагфыдӕлтӕн зӕрдӕ цӕмӕй бавӕрдта, уый. Ӕмӕ муртаттӕ стауой Хуыцауы йӕ хорзӕхы тыххӕй, сыгъдӕг фыст куыд зӕгъы, афтӕ. Уый тыххӕй стаудзынӕн дӕу муртатты ӕхсӕн, дӕуыл уыдзысты мӕ зарджытӕ, ӕмӕ ма ноджы загъд у: цин кӕнут Хуыцауы адӕмимӕ муртаттӕ. Ӕмӕ ма ноджыдӕр, стауд Хицауы ӕппӕт муртаттӕ, кад ын кӕнӕнт ӕппӕт адӕмтӕ. Исайбыр зӕгъы: фӕзындзӕн Иисейы ӕвзӕр ӕмӕ муртаттыл кӕндзӕн ӕлдариуӕг, муртаттӕ йыл дардзысты сӕ зӕрдӕм. Зӕрдӕдарӕн чи дӕтты, уыцы Хуыцау уын уырнындзинады фӕрцы раттӕт цин ӕмӕ фарн, цӕмӕй сыгъдӕг уды хъаруйӕ уӕ зӕрдӕдарӕн кӕна фидарӕй фидардӕр. Дызӕрдыг нӕ кӕнын, ме фсымӕртӕ, алы хорз миниуӕг уӕм кӕй ис, алцыдӕр кӕй зонут ӕмӕ уӕ бон кӕрӕдзийӕн зонд амонын кӕй у, ууыл. Фӕлӕ уӕм мӕ ныфс бахастон цыдӕртӕ уын уӕ зӕрдыл ӕрлӕууын кӕныны тыххӕй ныффыссынмӕ. Ӕз уый бакодтон, Хуыцауӕй мын цы хорзӕх лӕвӕрд ис, уымӕ гӕсгӕ. Хуыцау мын бафӕдзӕхста, цӕмӕй муртаттӕн уон Йесо Чырыстийы кусӕг ӕмӕ хӕлиу кӕнон Хуыцауы фарны уац, цӕмӕй муртаттӕ суой, сыгъдӕг уд кӕй ссыгъдӕг кодта, ахӕм фӕндиаг нывонд. Уӕдӕ Йесо Чырыстиимӕ кӕй дӕн, уый фӕрцы мӕ бон раппӕлын у, Хуыцауы сӕраппонд цы куыст хӕссын, уымӕй. цӕмӕй муртаттӕ Хуцауӕн коммӕгӕс суой, уой туххӕй Чырыстимӕ фӕрцы цы сарӕзта, уомӕй уӕлдай ницӕй туххӕй зӕгъунмӕ хӕссунмӕ ныфс. Чырысти уыдӕттӕ бакодта ныхас ӕмӕ хъуыддагӕй, ӕвдисӕйнӕгтӕй ӕмӕ диссӕгтӕй, Хуыцауы удхъаруйӕ. Афтӕмӕй Чырыстийы фарны уац ӕз ахӕлиу кодтон Иерусалимӕй суанг Иллирикмӕ. Ӕз архайдтон, Чырыстийы кӕм нӕ зыдтой, фарны уац уым хъусын кӕныныл. Кӕйдӕр конд бындурыл куыд нӕ амайон, фӕлӕ сыгъдӕг фыст куыд зӕгъы афтӕ: Кӕмӕн нӕ загъдӕуыд уый тыххӕй, уыдон фендзысты, ӕмӕ чи нӕ фехъуыста, уыдон бамбардзысты. Афтӕмӕй мын мӕ фадӕттӕм гӕсгӕ бирӕ хӕттыты нӕ бантыст сымахмӕ ӕрцӕуын. Уыцы рӕтты ныр ӕз мӕ куыст ахицӕн кодтон. Бирӕ азты дӕргъы та бӕллыдтӕн сымахмӕ ӕрцӕуынмӕ. Ӕмӕ Испанимӕ куы цӕуон, уӕд мӕ ныфс ис мӕ фӕндагыл сымах фенынӕй, иуцасдӕр уӕ фендӕй бафсӕдынӕй, стӕй мӕ фӕндагмӕ кӕй срӕвдз кӕндзыстут, уымӕй. Ныр та цӕуын Иерусалиммӕ сыгъдӕджытӕн баххуыс кӕнынмӕ. Уымӕн ӕмӕ Македонийы ӕмӕ Ахайы уырнджыты бафӕндыд, Иерусалимы сыгъдӕджытӕй мӕгуыр чи у, уыдонӕн баххуыс кӕнын. Бафӕндыди сӕ, стӕй сӕ хӕсджындӕр сты, уымӕн ӕмӕ кӕд иугӕр муртаттӕ иудейтӕн Хуыцауӕй лӕвӕрд хорзӕхӕй схайджын сты, уӕд сын хъуамӕ баххуыс кӕной сӕ зӕххон хъуӕгты. Ӕз уый куы саразон ӕмӕ сӕ ӕрӕмбырд уый сӕм мӕхӕдӕг куы фӕхӕццӕ кӕнон, уӕд Испанимӕ мӕ фӕндаг акӕндзынӕн сымахыл. Ӕз зонын, куы уӕм ӕрцӕуон, уӕд уӕм кӕй ӕрхӕсдзынӕн Чырыстийы рдау арфӕтӕ. Ӕфсымӕртӕ, нӕ Хицау Йесо Чырыстийы сӕраппонд ӕмӕ сыгъдӕг уд кӕй дӕтты, уыцы уарзты сӕраппонд курын сымахӕй. Мӕн тыххӕй мемӕ зӕрдиагӕй кувут Хуыцаумӕ, цӕмӕй Иудейӕйы фервӕзон ӕнӕуырнджытӕй ӕмӕ Иерусалимы сыгъдӕджытӕн ме ххуыс уа ӕхсызгон. Ӕмӕ Хуыцауы куы бафӕнда, уӕд уӕм ӕрцӕуон цингӕнгӕ ӕмӕ уӕм мӕ уд ӕрцӕра. Фарн дӕттӕг Хуыцау уӕд уе ппӕтимӕ дӕр. Амен.